ummata san balaa itti buusaa beeki. Takkaa ummatuma biyya sanii mootummaa biyya sanii itti kaasaa takkaa wooma takka itti kaasa. Balaa balaan aammiidha jaan guututti waliin nama qabdi. Saniif ummata keenya rabbi sodaadhaa. Rabbi Ah, sodaadhaa haalli Absamad, isin itti jirtan Absamad achumaanuu Mubaarakis Rabbiin akka dilii tiyya naaf dhiisu naa kadhaa jee. Inninis haa ifiif kadhatu achumaanuu itti hidhi walitti. rabbiin dilii isaa haa araaramuuf ta'uubaan Tawbaan gartee waan takka irraa sheena'uudha, irraa muramuudha waan godhan san irraa. Subhaanallah, arra diliin takka ati hoggaa asitti daleyde aalama kana guutuu wal geesse. Nabiin sallallahu alaihi wasallam intara ajnabii takka harka fuudhurra harka kee dhamala dhamala ibiddaatiin qabachuutu irra wayyaadha jedhe. Hoggaa tanatti micii ajnabii kaanis irraa bu'ee kaanis irraa bu'ee san gubbaan hin dhooysine dirrerra baaftanii rabbiin dilii hundanii araarama jiran illal mujahariin warra mul'isee dilii dalagu malee yaa ikwaanii rabbii keeysan sodaadhaa irra fasaanni addunyaa tanaa bakki amma irraa deemu jirtu gattee ulamaa'iin ummanni oromootti qubalaachu jiran Masri yaaboo. Yaaboo rabbii keessan sodaadhaa ijafitti hin deebisinaa. Abaarsa ulamaa'ii eeggadhaa. Ilmaan dhaluu teessan kaan ilmaan qabdan ilmaan keessan irraa isinii deebi'a. Rabbii keessan sodaadhaa. Rabbii keessa fakkeenya namaaf hin tahinaa badiidhaan. Na- Namaa jira jee Rasuulli sallallahu alaihi wasallam mafaatiha lil khayri. Warra bakka deemutti khayrii banu. Nama garii jira ha bakka deemutti sharrii banu. Nama sharrii banu hin tahinaa yaa ikwaanii. Biyya baqataa laalaa Naayiroobii tanaas namaa jira. Namni badii dalaguudhaaf nama sodaata. Ulamaa'ii sodaata. Sheekota sodaata. Sheekota gurguddaa meeqaa isin keessa jira. Wallaahi yoo ija isinitti yoo isin irrifatan waan ilmoo dhaltan keessaa isinii deebite rabbii keessan sodaadhaa yaa rabbii keessan sodaadhaa. Sheeyxaanni irra akkana isinitti taphachuu jiru kun guyyaa qiyaamaa rabbiin maal jee

Rabbiin baallama isinii seene, anilleen baallama isin isinii seene. Baallamni Rabbii dhugaa kiyya kijiba kiyya fudhattanii jala deemtan. Wallaahi miciyyoo saniinillee Rabbii kee sodaadhu ja'an. Dhalaan unkaan sanii miti nabiin ayyumaa imra'atin ta'axxarat kharajat min beeytihaa fahuwa zaanii ja'a. Ta, wa, maali waan fuula dibatanii afaanii dibatanii deeman kana. kanaa miti shittoo shittoo godhattee yoo gabbaate dhalaan zinaa gootee jaa nabiin sallallahu alaihi wasallami ta fuula diiba- diimattee meekaappii fuula dibattee kararra deemtu tanaa miti rabbii keessan sodaadhaa ilmoon intalan qabdu faamiliin qabu namni yaa akhi namni wal qabu hin jiru

Abdiin haa jedhu inshallah islaama taaneetu wal gorsinee sheekonni gariis miira seenna anillee naan aara kana caala rabbii keenya yoo dallansuu rabbii keenyaa nu haa baasu inshallah abdii anaa dhufu inshallah je'ii hawaasa keenyaa waan jettu waan garii Assalaamu atiis alaikum nageentuu warahmatullahi wabarakatuh. kafalu ilmoo teessiif haa guddisu Amin. waan jookitti godhanis ni jirti ittiin goones ni Yeah. jirti waan takka namni waan hin goone hin- namni ilmi namaa hin dogoggora muumminni yeroo lama boolla takka ittiin deddeebu jedhanii waan jookii hojii godhan ee nama kana ajandaa waan gandummaa irra karaa biraa jijjiiruuniif waan ni jirti tuni eekaa hin beeytan waan isin ni beeytaa tuyi saniif inshaalla mee rabbii nuus haa jijjiiru isinillee haa jijjiiru Ji'i hawaasaan waan jettu reefullee mana eenyutitti kokkoflaatuma turtanii waan siiriyasii haqiiqatan rabbi birattillee maal guyyaa tokkuma deemna. Eh, Waan kan akkam goona gara viidiyoo faca'e kana haxaatiis kaasuu qabda uummanillee haa kaasu ta'ubaa jechuun waan takka sheenaawanii dilliit godhanii rabbiin itti kadhachuu akkana. Gartee fo- viidiyoo tokko yoo jawwaalli guutamee vaayiras ta'e formaat gootame haayixee kaastee qulqulleessitee akkasitti qiliin ta'a ta'ubaanis akkas jechuun waan takka irraa deebi'u jechuudha. yuutarni Yaa dhugaa dhugaadha godhan waan kana sana jalqaba ibsuu irratti kaa hangana guddata jenneet hin eeyne yaanne jechuun kaa akkuma tasaa ajandama qoo amma namni wal arrabsu kana jijjiirra jenneeti eh, osoma taa'aa jirru mana nyaataa turree ma hoteela turree eh, san jijjiirra jenneeti eh, namnichi abaaboo gurguru tokko dhufnaan irraa fuunee eh, viidiyoo itti harree nu jenne Naa harkumaan dhoysee akkuma namni bassu irraa haasa'u waan barbaadeef anis eh, jalqaba kallacharra dhungadhe san booda funyaanirra dhungadhe sanuma namni ah, abdiin hidhii dhungata jedhanii yeroo san walii gad oofanii garuu namni sirriitti ilaalee zuum godhee ilaalee hundi ni beeka ajandaa fakka ta'es ni beekanii eh, sana soo haasayaa ture jiranii ka akka tasaa ka rammeetuun keessa buute jechuudha. Eh, Kanaafi ka sun hangana guddateetiin irraa haasayamas jenneetiin eeynee

Wanni amma itti daliilaa dhiiffatte kuni hadiisa illee miti, daciifaa, sahiihaanii miti, daciifaan hin jiru hadiisa keessa. Ka lammaffaadhaa Rasuulli Rabbii sallallahu aleyhi wa sallam waan jedhan, namni munkara tokko arge deebisuu qaba jedhan. Arrabaan yoo dandahe, harkaan yoo dandahe, saniin booda ammoo qalbiin haa jibbuuti jedhan. Kana malee moohi ma'asiyatul aalimi khayrun min ibaadatil jaahil jette sirrii miti. Ghalaxa. Inumaahu nami aalimaa sun kan nami isa hordofu tahee jennaan ma'asiyaan isaa guddaadha taha. Kana immoo kan jedhu hadiisa Rasuulaati sallallahu aleyhi wa sallam kan Muslim odeesse hadiisa Jariir ibn Abdillaah radiyallaahu anhu. Waman sanna fil islaami sunnatan sayyi'ah.

Kanaafuu eenyumaa haa tahuuti namni tokko yoo wanjalii dalage irratti deebiha dubbiin itti kennama jechuudha. Maaliif jennaan li'annahu laa xaacata limakhluuqin fi macsiyati lkhaaliq. Nama tokko kan kabajnu hanga haqarratti agarre qofa. Gaafa qur'aanaa fi hadiisa irra deeme gaafachnee kabajna. Imaamu Maalik maal jedhan kullunaa raaddun wa marduudun illaa saahiba haadha alqabri jedhan. Bimaacnaa ay illaa kalaama rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam. Kanaafuu abbama fedhe maan taane yoo waan badaa irratti agarre itti dubbanna. Hin saalfannu hin sodaannu jechuudha. Maaliif jennaan nasiihatan lahum waliman yattabi'uhum. Obboleeyyan kiyya wanni isinii dhaamu sinsinniidha hin horihina wallaahi. Waan dubbannu keessatti qur'aanaa fi hadiisa irra barbaannee wannin an dubbatuuf deemu kuni akkamitti laallama? Qur'aanaa fi hadiisaan of haa meezzannuuti dubbii keenya keessatti. Ammaa sheekhii tokko dalageef halaalan tahu, sheekhii tokko dhiiseef wanni suni haraama halaal hara- haraaman ta'u akkas taanee jennaan imma sheekhi tokko godheef halaal ta'e jennaan imma banuu israa'ilii wal fakkaatuuf deemna baarakallahu fiikum